Niching khan Malsawma an leng a, Malsawma chu nila in lo en ang a, rul hmangin, rul hmangin min prank a, tunin thingpui hmangin ka prank dawn a ni, masala ka intir dawn a ni, a thar ka lum thauh a, chuan tunah sawn masala ka intir ve ang, Malsawma albata nen sawn phuba ka la ve dawn.

ah mm mm tunah hian Oi guys tunah hianin hei in leng ka nei a mala ten min prank nasa khawp mai vawiin chu tunlai chu content

Kan nuam lo a, thingpui ka lum ve a ni. Albert, come. Aw, kan in hmain lawk Malay hi zawhna ka zawt ve lawk ang che. Sunglass kan hawng erawh ka beng thei lo. Computer la khawih nasa thei lutuk emaw? Aa, ta Albert a. Kan zung mek a, ram hi hetia hei tunlai hi mi kal i kal ta a, ram hi eng zat nge i fan tawh country ang zawk khan eng nge ni hei tunlai hi ni tur a ngawrh awh lawk aw eng lo kan la lawk. Selfie stick in ti law law ila ken ka la aw le nupui siam ti ve tlat mai a nu anga ka chet hi a ngai a.

A chali la in lo hmu tho ang a mala hian. Mala hian nichinah hei hian rul hian min prank a chali la lo en lo u. Chuvang chu ka rilru dam thei miah lo mai a i reng ka rilru kha a dam thei lo chuvang chuan.

Ani a tawngin a ka lawm e kha e ram ram pawh ram pawh lo fang ang zau. Bei chu tak ka ve sik le a. Aw i pahnih tang rual tih ania helaiah rual i theh hnu ta nangmah i la vek a engkim intia chungah chuanin

Mala thil sawi hi hundred percent awih har vek a ni tawh a, a che a hmel a tih tak poh leh hian rin melh tur a ni. Siuhang sualin Damdawi chu phut duh suh, Peptica a bum thum ka rawn pheng che, i muhil bai mek awle, kan lawm hle mai. Tin khanin nichin tuna mi video ka siam hma ka prank ve hma khan mala hian in rule rule in min prank to a hei ta hi rule lem hi a tilai hnuai khuan an lo da a chin ang khan a zai a a zai lai khan an lutuk atia enge mo run thleng thla ka mu min chuk nin ka hria enge mo ran nung aniang ati kual vak vak a a chanela lo en ula a chiang lutuk Ka lawm ngang lova ka phu nasa lutuk a, chuvang chuanin ngaihtuahna ka seng ve ta a, thingpui a ngen a ngen bawk a tiin hei enge kha hei coriander masala an tih mai kha a coriander powder, dhania powder maw hemi hi. Thingpui a mi prank dang hi changkang lo khawp. Thingpui phan green tea angin ka intir ve anih kha ka inlo hmu vek anga chuan i ka lakah hian chet sual a awl nia thingpui ro hlawhtling in ti aiin hlawhtling ka inti zawk a. Thuhran te chu

Tuka mi ka prank hlawh tling hi an la awm lo. Van zanah kan nu ka prank tawh a, a video in ka dah lo va, hei lukham sei kher chi ang hi kan nu hianin ka lo mu hi van zanah ah dim te in room ah rawn lut in khum ah atanga hmuh phak loh chhuat a rawn bawk vak phei a, rizai chhungah ka ke a rawn zen kap phu nasa luk ka rak tuarh mai a, chu chu phuba ka la let ve a. Chuanin ah kan nu kha khatiang khan ka va ti vel a, ani kha chuan lo hrethiam a min rawn ti nih hi mawle a ti a, tikhan hlau awm der ang deuh hrelo dir ang deuh khan a awm tawh, ani kha chu acting tawh mahse khatia a acting chhung khan kha lukham sei deuh kha satha sei deuh mai hrui kha ka lo inbuat sawi lawk a, khami lukham sei kha eh ka phuar bet a chuanin.

Hei hi rawn prank nge ka tum dawn a, chu chu riahna tur kha kan pathum bakah an nu teng thei mai thei a, zanhnih min lo reserve turin ka ngen chu. Vai tuai palian chuan khawngaihin min prank lo langa chu ka ti thei lo a, a dang chu ka ngaidam ang che. Tak takin nichinkhan kha Albert-a kha ka han kawm a, e Thlatin tiraw in hruai kual ni? Thlatin country hrang hrangah mi an hruai a. Ni ka unaupa nia ka music video pawh kha co sponsor min rawn pe a, pawisa tha nghen tak ka lawm khawp mai. Amah pawh special thanks a kan rawn ziah hmasa. Te zinga tel maw? Chuan car leh ah Delhi ah kan kan tum dawn a ni. Chu chu. Prank fuh min ti bawk a, Delhi lama promotion siam pahin tuin prank fuh fuh kan ti ang.